Dia faly miarahaba antsika eto amin'ity ah, tambanjotran tserasera ity ah, ny avy ato amin'ny Grassroots. Ny anarako dia Eric Beantanana, za no mpitantana an'io orinasa io ary mpikarakara an'ity hetsika ho atao amin'ny alatsinainy ho avy ity izay antsoina hoe ny hasina amin'ny teny frantsay moa izy le sens du sacré dans la tradition malagasy grassroots amin'ny teny anglisy moa izy ny dikan'izany dia hoe ny Rafitra tsotra sy ambany indrindra izay eritreretanay hoe kitro ifaharan'ny fampandrosoana, kitro ifaharan'ny fananan'ny firenena anankiray dia ny Grassroots izany dia niforonina tamin'ity taona ity ho agence anankiray na orinasa iray mpanome torohevitra ny orinasa lehibe. amin'ny resaka varotra na marketing fa manakaikikaiky kokoa ny kolontsaina maha malagasy, mahafantatra ny sandan'ny zavatra misy eto an-toerana ary manao torohevitra ihany koa izany ny Grassroots amin'ny responsabilité sociétale des entreprises na ny tamberin'andraikitra ho an'ny tontolo iainana sy ho an'ny olombelona. eo amin'ny orinasa izany. Iraika amby roapolo taona lasa izay a, voatendry ho minisitry ny kolontsaina sy ny serasera ny tenako, mbola tanora tamin'izany a, dia teo vao telopolo taona latsaka kely teo vao nahita aho hoe hay zavatra manan-danja, zavatra Lehibe indrindra ao amin'ny fiainan'ny olombelona anankiray ny tantarany, ny teniny, ny kolontsainy, ny taniny. Dia tao anatin'izay iraika amby roapolo taona nanaraka an'izay expérience izay dia hitako hoe manana andraikitra isika rehetra na ny tanora na ny zokinjokiny ohatranay na ny vehivavy na ny lehilahy na ny mpitondra na ny olona rehetra rehetra n'aiza n'aiza sehatra misy anazy dia manana andraikitra satria Very, very ny ankamaroan' ny hasin' ny zavatra misy eto amintsika. Ohatra fotsiny hoe ny rano. Ny rano izany tsy rano fotsiny ho an'ny Malagasy fa manana ny hasiny. Ny tany, misy tany atao hoe tany masina, izay tany mamokatra, mitondra ny zavatra ho an'ireo mpamboly sy amidin'izy ireo hahafahany miaina. Maromaro fa indrindra indrindra moa ny tena nanohina ny anà sy ireo mpiara-miasa amiko dia ny hasin'ny maha olombelona izay mihevery, mihevery, mihevery tsikelikely. Ka mba miezaka izay manao izay kely vitanay aho mizara, tsy izahay ny manam-pahaizana fa miantso manam-pahaizana manokana hampianatra, hamakafaka sy hamelabelatra momba ny Hasina na ny atao hoe le sens du sacré dans la tradition malagasy. Io lohahevitra io izany no eritreretinay hoe eo amin'ny anivony, eo amin'ny au cœur hozy ny teny frantsay, ny maha isika antsika. Isika Malagasy a, raha ohatra ameko ohatra nareo hoe andeha hampiroborobo ny fizahantany dia tsy mankaty amintsika ny olona raha zavatra hitany any Brezila no tadiaviny, tsy mankaty amintsika ny olona raha zavatra mety ho hitany any Tanzania. fa ny ankanesany aty dia hijery ny maha malagasy ary ny maha malagasy an raha ny fahalalako anazy ny fahaizako anazy dia ireo signe rehetra rehetra omentsika hasina miresaka tsika hoe ah ny firaisankina ny fihavanana ny fiarahamonina manontany tena hoe inona no haja inona no hasina omentsika an'ireo teny ireo sa Tenitenenina fotsiny ilay izy. Ka izay no eritreretinay hoe mampisongadina an'ity famelabelarana ity. Misy be dia be koa ny hafa izay tohananay ary hitanay fa marim-pototra ary ilaina ary tokony mbola be kokoa noho izao ny manao an'azy fa ho anay manokana io no fisantarana ny seriana famelabelarana karakarain'ny Grassroots dia momba ny hasina. Io no hitarika fifanajana amintsika samy olombelona, fanajana ny tontolo manodidina antsika, fanajana ny tantarantsika, fanajana ny zavatra rehetra rehetra izay nanana ny toerany hatramin'izay fa tsy voatery hoe lany daty sy ratsy avokoa ny zavatra rehefa naharitra ela. Ny tsy fisian'ny hasina izany no lasa mampihena ny filaminana, mampihena ny riziky ho an'ny olombelona tsirairay, ho an'ny mpiara-belona, eny fa ho an'ny firenena. Hafahafa anie izany firenena maty hasina izany sanatrian'izany e! Ka hoy izahay hoe, Ngeza, lehibe dia lehibe ny zavatra, izaho moa tsy hiteny hoe lalaovina fa ny enjeu izany eto an, ngeza, mankadiry be. Ahoana moa izany hoe mpitantana orinasa ohatra ianao na mpampianatra ianao na aiza na aiza toerana misy anao ka nanadino ny atao hoe hasina, nanadino ny fanajana ireo riba sy fomba amam-panao izay naha malagasy ny Malagasy fa te hitovitovy amina kolontsaina nafarana avy any ivelany fotsiny. Ka na amin'ny lafiny ara-ekonomika io, na amin'ny lafiny ara-piarahamonina io, na amin'ny lafiny fitandrovana ny tontolo iainana ary indrindra indrindra moa mba amin'ny lafiny fampirindrana ny fiarahana miaina eto amin'ity tany mamintsika ity dia manantena izay vitso ny olona ho avy ao ataoko hoe valopolo sivifolo raha be indrindra ho an'ny firenena izay misy efatra amby roapolo dimy amby roapolo tapitrisa fa miezaka izay aloha izay no vitanay dia izay no ataonay fa Maro koa anie ireo efa manao na any amin'ny sehatra fampianarana izany na any amin'ny sehatra na organisation na société civile any anatin'ny fiarahamonina tsirairay any. Ka ho anay manokana izany a, ohatran'ny te hilaza izay hoe matetika atao ambanin-javatra ny maha-malagasy. Raha zavatra hafa dia mahafohintsika fotoana, mahafoy vola na tsy resaka afa-tsy ireny abonnement amina plateforme na streaming ireny na amina hira izany na amina film izany fa raha ohatra zavatra mahakasika ny kolontsaina maha-malagasy, voalohany aloha tsy ampy ny vokatra. Vitsy ny boky, vitsy ny horonantsary, vitsy ny zavatra mirakitra ka vokarintsika teto Madagasikara. Fa na ny voavokatra any ivelany ary tsy tonga eto amintsika eto. Ka hoy izahay hoe maninona ary moa raha mifanakalo hevitra, maninona moa raha sady mihaino no mizara ny traikefany koa ny tsirairay mahakasika an'io resaka hasina io. Ho anay izany ny Any amin'ny faritra sasany ohatra hoe kily, kily izany tsy kily fotsiny, tsy voankazo fotsiny izany fa misy dikany lalina dia lalina. Any toeran-kafa ohatra ianao miteny hoe any Andoharano, tsy azonao limitena amina resaka hoe toerana fotsiny izany loharano izany fa any no miainga ny fiainana, any no miainga ny tantara, any no miainga ny fahadiovana, any no miainga ny hasina. ho an'ny olona rehetra izay voakasika io rano io. Ohatra roa fotsiny izay nomeko izay a, fa misy ny hasina daholo n'inon'inona n'aiza n'aiza ary mino izahay sy manantena fa hirindra kokoa ny fanajana ohatra hoe ireny toerana manan-kasina sy manan-tantara eo amin'ny fiarahamonina ireny rehefa hanana projet any aoriana any. ka tokony hisy famindrana ohatra fasana sanatrian'izany na zavatra ohatran'izany mba ho fantatry ny olona hoe misy hasina ireny ho an'ny Malagasy. Io famelabelaran-kevitra io moa izany dia ny filohan'ny trano koltoraly malagasy. Henri Randrianjatovo no mpamelabelatra hizara ny fahaizany, ny traikefany amin'izay ho avy ao ka ny zava-dehibe indrindra izany dia io famelabelarana io hanazavany izy hoe ohatrohatry ny ahoana ny fandraisana vilany ny atao hoe hasina satria betsaka no milaza hoe tsy azo tenenina, tsy azo resahana izany hasina izany fa ny mpanompo sampy ihany no mikitikitika an'izany. Ka ao Izy no hanazava. Za tsy manam-pahaizana amin'izany fa Izy no hanazava amintsika an'izay lafiny izay. Aiza ny toeran'ny hasina eo amin'ny fiarahamonina? Aiza ny toeran'ny hasina eo amin'ny fifandraisana arak'asa? Aiza ny toeran'ny hasina amin'ny fanajana ny tontolo iainana, fiarovana ny tontolo iainana, tsy fandripahana ny tontolo iainana, tsy fandorana ny ala misy eto amintsika eto? Ary misy lafiny maromaro izany, maro lafy. io famelabelarana sy fanazavana ho ataony io fa mba tsy hahamonamonaina ny olona tonga hanatrika ny hijery an'izy io dia nasiana voninkazo vitsivitsy eny antenantenany eny. Ny iray amin'ireo dia ny artista malaza eran-tany atao hoe Digari. Mpanao gitara izy io, fantatra eto Madagasikara fa fantatra bebe kokoa any Etats-Unis, any Europe, any Amerika. De Gary zany an hilalao gitara, tsy hijery an'i De Gary no hankanesantsika ao fa handravaka ny fotoana izy ary eo ambonin'ny mozika lalaovin'i De Gary dia misy tanora mana-talenta misondrotra ary efa eken'ny rehetra ny fahaizany amin'izao fotoana izao an, izay antsoina hoe poète rebely hanao slam. Tsara koa isika Malagasy an mahafantatra ny mpana-talenta eto amintsika. Raha vao anontaniantsika dia samy mahafantatra ny grand corps malade, indrindra ianareo tanora fa tsara kokoa ny mahafantatra hoe iza koa ny slameur, iza ny slameuse eto Madagasikara ka ho ao ihany koa i Poety Rebely. Ny fotoana moa izany dia natao hamalifaliana sy hanomezana sakafo ny saina. ny fo, ny fanahy, fa ny kibo ny tsy mba lamosina, ny tsinay tsy tsy mba vatsy ka ho hisy cocktail koa zany a, izay sakafo malagasy rano iray no atolotra ao omen'ny Grace Roots eo ampovoany, ohatran'ny hoe misento kely miala sasatra. ny mpizaika raha izay no iantsoantsika anazy dia izay no zavatra andrasana amin'io amin'ny sivy izy ny manomboka amin'ny roa ambin'ny folo izy no tapitra isika malagasy dia tena deraiko manokana satria mahay makatahaka sy mahay manatsara mijery vidéo tiktok ianao dia ohatra an'ireny influenceur eran'izao tontolo izao manana trois cent millions de followers ireny raha mijery ny influenceur malagasy fa ity zavatra avy eto amintsika teratany malagasy tsy olombelona fa fomba dia ny resaka fanajana ny hasina ka manasa anareo ho avy hihaino hijery ny manam-pahaizana amelabelatra momba ny hasina Inona moa no mahatsara an'izany? Sady mampahatsiahy ny tantara ny tsirairay, ny fomba ny tsirairay izy io no karazana investissement, tsy haiko ny filazana an'izany amin'ny teny malagasy, ataonareo ho an'ny tenanareo. Hafa ihany ny olona mahalala hoe iza izy. Isaky ny manao conférence ho an'ny tanora aho Izay no fanontaniana mivoaka foana hoe ahoana ramose no ahafantaranay hoe iza zahay? Dia hoy izaho hoe tongava mamonjy an'io conférence io sy izay conférence rehetra mitovitovy amin'io, fantaro ny kolontsainao fa mivoaka aminao mazava ho azy hoe iza ianao.